Komerodinnen a Komeroden, ech wollt mat e puer Allgemengwourechten opraumen, déi entweder ni gestëmmt hunn, awer jiddefalls no der Rezessioun vun 2008, 2009 net méi stëmme wäerten. Dat éischt ass déi, De Wuesstum vun haut sinn d'Aarbechtsplaze vu muer.

Wa mer elo konkret ginn, All Mënsch seet haut, datt et 2010 eng Reprise vun der Wirtschaft gëtt, ee oder zwee Prozent Wuesstum hei zu Lëtzebuerg, awer datt et eng Reprise gëtt ouni Aarbechtsplazen. Dat ass och doduerch ze erklären, datt wann d'Wirtschaft wiisst, gewënnt se u Produktivitéit, d'Produktivitéitssteigerung annuléiert de Besoin u méi Personal. Ausserdeem stellt de Wirtschaftswuesstum hannendrun jo och erëm eng Kéier d'Fro vun der Verdeelung. Déi Verdeelung ass am Kapitalismus ëmmer ongläich an ongerecht. Déi strukturell Aarbechtslosegkeet vu ronderëm 10 Prozent, mir sinn hei zu Lëtzebuerg no deem engen Dokument bei 9,2, ass zu enger Gewunnecht ginn a bleift e staarkt Mëttel fir Drock op d'Léin vun deenen auszeüben, déi eng Aarbecht hunn. Et ass fatal, datt an der Aarbechterbeweegung d'Fuerderung vun Aarbechtszäitreduzéierung als Ausgläich fir de Produktivitéitsgewënn nëmmen esou wéineg verteidegt gëtt. An et freet mech, datt an den Beiträg, déi bis elo komm sinn, et esou ausgesäit, datt déi Lénk där Pressioun, fir dat ze vergiessen a fir ze soen, elo ass Kris, elo kënnen mer net och nach, Aarbechtszäitreduzéierung verlaangen an esou weider D'Äntwert muss sinn, elo ass d'Kris, dofir grad muss mer se fuerderen. Et freet mech, dass dat esou däitlech hei zum Ausdrock bruecht ginn ass. Ech mengen och, dass mer vill méi couragéiert sollte sinn, wat d'Verbindung vun der Fro vun der struktureller Aarbechtslosegkeet a Prekariséierung mat deenen neie Froe vun der Klimakris, dem Tournant énergétique an de Green Jobs betrëfft. Mir sollen eis do besser international inspiréiere loossen an zu programmatesche Konklusioune kommen. Da gëtt och ëmmer gesot, den Aarbechtsmaart ass ze vill rigid, duerfir de Chômage. Dat soen déi neoliberal Ekonomisten, d'OECD, d'Europäesch Unioun, d'Patronatsverbänn an sou virun. Deem muss een entgéintsetzen, datt den Aarbechtsmaart immens mobil ginn ass an d'Aarbechtslosegkeet trotzdeem an d'Luucht geet. Hei zu Lëtzebuerg ass dat iwwregens besonnesch prégnant. Mär hunn d'Grenzgänger iwwert den Interim agestallt an als éischt entlooss. Mir hu méi Interimsagencen ewéi et Metzleschbutteker gëtt. De fräie Flux vun der Aarbechtskraaft an der EU, wou mer natierlech dofir sinn, ass elo allgemeng garantéiert. All déi Gesetzer, déi prekär a subventionéiert Aarbechtsplaze schafen, fir de Patronen entgéint ze kommen, Flexisecurity, d'Auslagerung an esou weider Alles ass an d'Richtung an deene leschte Joerzéngte vun der Mobilitéit gaangen. Et ass awer ekonometresch ni bewise ginn, datt d'Flexibilitéit Aarbechtsplaze schaaft. Dat ass een eng Gemeinplatz, déi esou dohinner gesat gëtt, ouni dass se bewisen ass. Vill méi mengen ech, dass et e Schlagwuert ass, e Corollaire vun der neoliberaler Ausrichtung vun der Wirtschaft op d'Kuerzfristegkeet, op d'Kuerzfristegkeet, dat heescht séier Gewënner kontra laangfristeg Planung, Financiariséierung kontra industriell Strategien, Ofbau vun der materieller Produktioun, Dequalifikatioun op der Aarbechtsplaz, alles Optiounen, déi déi westlech oder ech kann och soen déi nërdlech Wirtschaft an eng laangfristeg Strukturkris geféiert hunn. Da gëtt och nach gesot, d'Lounkäschte sinn ze héich. Wann ee ganz an d'Déift geet an d'Ursaache vun der aktueller Kris erforscht, d'Ursaachen, net den Ausléiser, dat sinn d'Subprimes an den USA, da kënnt een zur Conclusioun, datt zënter den achtzeger Joren, an dat a méi oder wéineger an allen industrialiséierte Länner, d'Léin der Produktivitéit net méi nokommen. Dat ass e Resultat vum verschlechterte Kräftverhältnis tëscht Aarbecht a Kapital, vum Erschafene Räichtum gëtt ëmmer méi e groussen Deel an d'Täsch vun de Kapitaliste gestach an ëmmer manner kënnt bei d'Salariat. Dat heescht awer och, datt et éischtens keng Entspriechung méi vun enger gesteigerter Produktioun an der Kafkraaft gëtt an zweetens, datt d'Superprofitter an déi verschidde Spekulatiounsblosen eraginn, déi da platzen an zu enger faramineser Destruktioun vu Kapital kënne féieren.